Oh, ichiwo nade wuoyi wadwa? Fine, thank you to in. An ba chiw ma fine kata ka ko thank you moka medo nikech isewacho ang'a moko ero nuo gik moko uh -huh. to wago ni Nyasaye ero kamano nikech wachiw. Uh eh. -huh. Wuod Nyaboro accident ing'eyo? Accident ang'eyo. Onyalo timore kama oket ni kama otimore koso accident nyalo timore kamoro amora. Accident timore kamoro amora. Ng'ata ng'ata nyalo timo accident. Mm. kendo accident nyalo involve ng'ata ng'ata correct apiko obed gari obed ka accident nyalo timore ka jadhier accident nyalo timore ka jamoko mana dier accident an accident ok kanyo wawinjore ni accident wuod nyaboro accident motimore e dhoranga jachan to gi accident motimore e dhoranga jamoko eh. jamoko kaendi amini ni ng'at manigo ma lwete nigo geche donjo geche donjo matiendgi dongo dongo banywandu bugo to yudo hmm, kiwinja to nywandu bugo dichiel ka en geche madonjo to samoro be nyithindo be osomo maber mm. yani en dala manenore yes. taya liel kata gi chini na nene yani en dala mane go mano dala jamoko mano ka jamoko Correct. ka jamoko bi ng'eni onge ga kwe samoro koro gik miwacho ga kuom jamoko bi ng'e ang'e ka ng'eny Mm. koro wuod jaboro ka jachan dhana dhana achiliel an nyamino tama iwinja Ma- maner gi anana ni Odak e iwinja ng'wono. odak e ng'wono Eh. en aena kaka en no onge kama oyude en aena dhana dhana pi gi remo gionge go Mm. ji onge go ma kata kopo in fact kata mana yo madhi dala gi en mana tiel achiel ma tiel ema wuothe ni gari ok nyal dhi nikech kata piko onge en ma bungu wuod jaburo kopo ni accident mm. nyalo timore e dho ranga ka jachan mm -hmm. to gi accident motimore e dho ranga ka jamoko mm. eri accident minyalo go e mbaka eri accident ma ng'ato nyalo wacho ni ah ma ta aneno kaka otimore to gi minyalo heti ni ah mano ok joka ng'ane dwaro remo yani accident motimore ka jamuku winyo buru en accident ma ka, kata japiko ne marach Eh. kata jagari ne modonjo marach Eh. onge ng'ama biro goye mbaka En imanye remo. en ni ma- eh, to ti gisebudho ne Idwa remo med idwa idwa med mwandu. ti to gisebudho ne remo Eh. oda koro ok gigi gae dwaro remo Imagine, imagine. to maka jachan wuod nyaboro en ji nyalo goye mbaka japiko to odonjo marach Hey. Ah, gari inorenga onenga na maraji. Makuchaji. Nanga ne. Ngama. Makuchaji. Udwe ni mo maraji ka bwana. Udwe ni en ngene jio nene, inyalo pim. Hey. Gini uh -huh. to ja piko ni marach. Hey. In fact nyathini o nyathino kongiyo kata left gi right hey. koko bare ndara. Hey. In fact ja piko matinde muomore kabisa. Ndara en, matini eh, lawe ango. Ndara matini lawe ango hey. nyathini. Hey. ma, ma, ma, ma dhok okelo ka udwa nege jok okelo kendo hmm? dala ma onge kadidos onge gima ichako medo be onge ng'ama oneno kaka otimore minyalo pi maler en ni ai to kong'ere rema e tin wang'ne afwenyoni kane accident opogore nitie mone minyago e mbaka to gi mitiketiking'ada kata kauli ni mm. otherwise

Wala di yo jabul mana di ni man du. Ba dia man du. Ku ka uru accident chal re joka ma. We u ja jo ji egwe. Ni mo te ka jamu ku ri dwa yo ndi ere. Makata gi ma embo bot makata embo bo ga bo ga majiri ngu biro ne yawa. Yawa emosuru yawa. Jako jaka mo jamu ku bingini ku gomos. Ni ni ni kama ji wake ni. Accident mo te mara dora ngai. Ni embo ni embo kelu ikado iwak. mano jiwuo e wuoya te mago pimo mago ywak mag pimo wi joka ng'ane kwani nyama okiagi ang'iyo kod miyo ji pesa siling aluf abich okinyi kokinyi jawinjona nasemiyo nyadendi moro kaendi adwa miyo ng'at ma kawuono ni endi pesa mm. okawuondi ma e kaka namiyo nyathini endi pesa